Mũthikĩrĩria wakwa ũyũ oro rĩngĩ nĩ JN Kariũki magomano-inĩ. Ũmũthĩ nĩ ngwenda twarie ũhoro wa ũndũ mũhiũ na nĩ twarĩtie ũhoro wa ũndũ ũyũ rĩngĩ ah, kahinda gathiangu ka mweri ũmwe hihi na ndĩrenda twarie ũhoro wa ũkombo. Ũkombo na wĩyathi itiendaine. na na ũngĩrora ona rĩrĩa mũthũngũ atũraga kenya andũ arĩa mathũire wĩyathi mũno nĩ ngati andũ arĩa mateithagia mũthũngũ boy cia mũthũngũ na ngati na na na makanga ma macibũ andũ acio othe nĩ mathũire kĩndũ gĩtagwo wĩyathi tondũ nĩ mateithĩkaga no na ũmũthĩ ũyũ rĩ eh mundu ria wothe urateithikira undu-ini fulani ri ongorwo ni corruption ri ndangira corruption yehere tondu hau we niho arateithikira na riu ri ndirenda twicirie uhoro wa wiyathi na maundu meri mahanite o ica ikuhi na ni mukumamenya ni kurari na bara twitter-ini na social media cia kenyans makiuga mutanzania wiho muini ni mukigu na nĩ aramaconora tondũ nĩ arigwo nĩ kiugo gĩa gĩthũngũ nĩ oiga kiugo gĩa gĩthũngũ ũrĩa gũtagĩrĩire na ũndũ ũcio ũkĩrehe debate nene mũno andũ makĩwaria mũno na ũndũ ũcio wĩna gĩthomo na nĩ tũgũkĩona Aya, ũndũ ũngĩ naguo ningĩ ũhanĩte na nĩ njũĩ nĩ wonete okorwo nĩ ũkoretwo social media-inĩ especially Facebook, Twitter

Mũthũngũ we mwene akĩhunjia rũmena Afrika na gũtwĩra twĩmene, atwĩrĩte maũndũ mau mothe na gĩthũngũ. Gũtũhũrithania atũhũrithanagia na gĩthũngũ. Kũrĩa guothe atũraga arũaga mbara Middle East na kũrĩa nginya ona atũraga athiaga athiaga ndarũaga na gĩkũyũ aca arũaga na kĩnjĩrĩmani na gĩthũngũ, kĩbaranja. koguo ndukae kũhenio nĩ mũndũ atĩ mũndũ ũrĩa ũraria gĩkũyũ ti mũũgĩ ũcio nĩ ũgũrũki ũcio nĩ ũgũrũki kamaro atũrĩte atũinĩire nyĩmbo cia gũtũruta ũkombo-inĩ na atũinagĩrwo na gĩkũyũ mau mau ndĩarwaga na gĩthũngũ andũ aitũ njokere o rĩngĩ mau mau maingĩrire mũtitũ na na gĩkũyũ na na thiomi iria ingĩ maragia ngona mũikamba ingĩraga na gĩikamba eciragia ũguo ũguo nĩguo eciragia eciragia ũhoro wa wĩyathi na njĩra ĩyo corruption nĩ ũiguaga kenya o rĩngĩ ngwĩre nĩ- nĩ- nĩ- nĩ- nĩ- ĩ- ĩbangagwo na gĩthũngũ constitution itũ ĩrĩa yandĩkĩtwo ĩgĩcenjio yacenjirio na gĩthũngũ nĩgetha tũhenio tondũ tũtiramenya gĩthũngũ rĩu ĩ kĩũria atĩrĩrĩ teyũria gĩkũyũ gĩkĩ kĩa- kĩ- gĩatuĩka gĩtiraratongoria na andũ atĩ andũ aya atĩ radio presenters ti atongoria andũ arĩa tũtũraga tũthikagĩrĩria

ona mbeca ici tũtũraga tũkombaga ũkombo tũkombagĩrwo na gĩthũngũ na thiomi ciene tikombagĩrwo na gĩkũyũ kana gĩthweri abana maũndũ maya no mũhaka tũmemenyererei andũ aitũ rĩu ndĩreyũririe atĩrĩrĩ kumbe nĩkĩo ona gũcokia ũndũire witũ wĩ hinya ũguo tondũ andũ marona ũndũ ũcio ti ũthii wa na mbere marona ta marerwo macoke na thutha mekĩrage njũo na nĩguo njiguaga amwe makiuga makariganĩrwo atĩ mũndũ ũrĩa wothe ũtũraga ahũraga ũmaraya na ndarĩ mũka kana ndarĩ mũthuri no ũmaraya ahũraga Mũndũ ũcio ndangĩcoka oige nĩ arĩ mũciĩ. Oima o maraya ndarĩ mũciĩ. Ndarĩ na mũciĩ. Na nĩ ũtũraiga nĩ cũkũra wa ũndũire wa ndũire. Ũngĩkorwo ndũrĩ na ndũire yaku we no gũcũkũra ũcũkũraga o kũrĩa kuoneka rĩ, kwaga ũrarĩre kana ũkue. Kana ũkue kwaga gwa gũcũkũra.

gĩkũyũ-inĩ hau nĩ tumĩte na rĩu no mũhaka tume ũrimũ-inĩ ũyũ wa ũkombo atĩ wa gwĩciria atĩ mũndũ ũrĩa ũrakwĩra wega nĩ ũrĩa ũrakwĩra na gĩthũngũ atĩ mũndũ ũrĩa mũũgĩ ona ti ũrĩa ũikaraga gĩcagi gĩa kwanyu akamenya gũkũ ũikaragwo atĩa atĩ nĩ mũndũ ũrĩa woima rũraya kana oima nairobi kana oima mambatha akĩaragia gĩthũngũ tondu na githweri ona tutige kihete gitio no aigua turarumaga mu Tanzania waragia githweri kiria kia biu ithuĩ ona tũtikĩhete gĩtĩo tũkĩaragia ũrĩa tũkwenda tondũ tũtionaga tarĩ language ya, ya bata wĩ ũrie rũthiomi rwitũ rwa gĩkũyũ nĩ andũ aigana rwandĩkĩte mawĩra ũmũthĩ ũyũ tene twaiguaga o mũndũ ũmwe hau ũrĩa ũngĩ hau twaiguaga kamarũ tũkaigua tarĩ ngai Twaiguaga anabii aitũ a ngũgĩ wa Thiong'o makiuga marĩa andĩkaga na Gĩkũyũ ũkaigua andũ makĩũrania arandĩka na Gĩkũyũ nĩ arandĩkĩra. Ngũkwĩra ũũ kahinda nĩ gokĩte nĩ ũrĩũrio kana nĩ ũĩ kĩu Gĩkũyũ nĩgetha mũndũ agwĩcirie okorwo nĩ gũkwandĩka wĩra kana akũrie kana nĩ kana orie mũmathai kana nĩ oĩ kĩmathai kĩao nĩgetha amenyeke harĩa akinyĩtie ũkombo.

ũndũ ũcio ũhũranwo naguo na hinya mũno ĩ makĩonanagia atĩ harĩa handũ mararagia na matinaria gĩthũngũ kĩega ũndũ ũcio andũ aitũ hũranai naguo reganai naguo kana mũndũ ekĩama kĩrĩkũ kana kĩrĩkũ nĩ mũgĩkũyũ ĩ nĩ atĩ aroiga nĩkĩ arũgamĩrĩire nĩ endete bamĩrĩ citũ nĩ endete ciana citũ

makĩoya mĩciĩ everything makĩoya makĩeheria itũra rĩu matũra maitũ nĩ kũndũ gwa gũciarĩrwo na gũkuhĩra na gũthikwo tondũ ũgĩ wothe ũkoragwo Nairobi na kũrĩa kũngĩ noguo tiguo andũ aitũ niĩ ndahoya twĩyathe na nĩ tũkwĩyatha ũyũ nĩ JN Kariũki o rĩngĩ sambaca ndeto ĩyo hũrana na ũrimũ ũyũ tondũ nĩ ũrimũ mũingĩ na nĩ mũru